Вот Виталий Григорьевич шутпа плохих народовед. Мы ӑна уйрӑм мӗн мар, уйрӑм пайрӑм мар. Ҫав уйрӑм деталь пайрӑм тебе калатӑн деп. Этнографилле уйрӑм япала мар, уйрӑм артефакт та мар, тум япала мар. Мӗнле мӗнле ҫуралмӑ ҫав, мӗнле ҫуралмӑ вӑл. Вакладывать

Сахалтарах малтан ҫырнисем, чи малтан ҫырнисем. Анчах та ку кӗнекере хайхи чи Мана хама тен кирлӗрех пулни пирки кӗнекере ҫавна шырарӑм Виталий Петрович кӑларнӑ хыҫҫӑн тӳрех иккӗмӗш кунне кӗнекене туянса вуласа тухса халӗ Баулӑсӑн Виталий Петрович парнелерӗ. Парнеленӗ вӑл чун патне ҫывхӑрать, чӗре ҫине ирӗлтерет. Пӗрремӗшӗ вара килӗшрӗ. Пирӗн ытти статьясенче Виталий Егорович сӑрпуҫсӑр Ҫеҫпӗл сӑввисене ытти вырӑс поэчӗсен тата классикӗсен произведенийӗсемпе те сӑввисемпе те тишкермен. Кунта ку кӗнекере тата малтанхи статьясенче те ҫаксем пӗлӳшли тишкернӗ. Илле-илле ҫырӑнсавах мар-и сӑввине Виталий Григорьевич тишкернӗ пробужа сургунта Есенинӑн Проклясав, проплакал дождь весенний Ҫавӑн пекех кашни нового дня ҫын кунаки сӑввине Виталий Григорьевич каллех тишкерет, пӗтӗмӗшле Павел Тычиннӑн Арка пусассӑн сӑввипеле, Лук тата Пашня сӑввисемпеле. Тата тепӗр виҫҫӗмӗш Пападасӑн сӑвви вӑл каллех тинӗсе сӑвлан. Тютчевӑн Море и утес сӑввипеле тишкерсе калать. Мӗншӗн ҫакӑ питӗ лайӑх? Мӗншӗн тесессӗн

Кун пирки ял шкулӗсенче вӗренекен ачасем пиллӗкмӗшпе вунпӑрмӗшкассем Черкезы умӗн Жива Антиновна юрлекенӗ учебниксенче, хрестоматисенче ҫак яллӑ культур пирӗн тытӑнса тӑрать. Хальлӗхе пирӗн чӑваш литературинче вырӑс шкулӗнче ҫак программа тухса пырать. Ҫак кӗнекери материалсем чӑнах та питӗ кирлӗ материалсем пулаҫҫӗ. Иккӗмӗшӗ чи кирли мана тата питӗ интереслентерчӗ Виталий Львович Ҫеҫпӗл Мишин сӑввисене питӗ интереслӗ шухӑшпа тӗпчеме пушать. Эп шутлан хантер сивӗ хам Пекшанскийӗн аллинче Ҫеҫпӗл Мишши ҫырнӑ ҫырусене тытса курса, ҫыр зарисем, экспедици вӑйӗнче хальхи Пекшанский Людмила Смолинна ярса пӑрахнӑ хутсем, эп вӗсене вӑркӑн персе ҫӳрене Пекшанский Юрий Смолинна хам фотоаппаратпа Ун чухне папарацци пулнӑ. Ун чухне Бекшанский пире Ҫеҫпӗл Мишшин ҫырӑвӗсене пӗрремӗш хут пире парса экспедицинче, эп пӗрремӗш хут унӑн Ҫеҫпӗл ҫырнӑ алӑра алпа ҫырнӑ Бекшанскинсем куҫарса илнӗ почеркӗсене хам ҫинех куҫарса ҫырса илнӗ. Ун чухне шутланӑ чӑнах та иккен Ҫеҫпӗл Мишши Червяковӑна чун-чӗререн юратнӑ тенӗ. Паянхи куна шутланӑ. Акрине вилнӗ вулатӑп та Виталий Петрович пачах урӑхла шухӑш тем калать. Иккен тет. Унта Ҫеҫпӗл Мишши чирлӗ пулнӑ, юратмасан та пултарнӑ тет. Мӗншӗн тесессӗн вӑн унӑн ӗмӗчӗ пулма пултарнӑ. Ҫырас туйӑма аталантарас тесе, ӗмӗтри ӗмӗте пурнӑҫа кӗртес тесе ҫавнашкал илемлӗ хитре сӑмахсем ҫырма пултарнӑ тесе каланӑ шухӑша кӑштах вуласа илтӗм те малалла тӗпчемелли, калаҫмалли, тавлашмалли шухӑшсене итальяпулӑш сӳннинчен пире тӗлӗнтӗм. Эп унччен чӑнах та пултарама пачах та ӑна шутласа илме те пултарайман-и кӑна? пуҫра раҫта пулман вӑл. А Виталий Иванович ҫемпе интереслӗ шухӑшсем вара кӗнекене. Вӑт мана ӗнтӗ пӗлт кӗнеке пӗтӗмӗшле веҫех килӗшрӗ. Пӗтӗм чӑнах та питӗ лайӑххине те шел, икҫӗр экземпляр анчах. Малалла тата кӑнахпа пулӑшсассӑн шкулсене ӳкерте тесе ҫити чаплӑ учительсем кӑшартаҫҫӗ. Тӳпе те тӑрӑ пулать-и? Бибилтекӑна ҫитмӗҫ те ил давай те. Апла пулсассӑн мӗншесен библиотекӑна каллех ҫитмӗҫ мешӗн тесен патшалӑх укҫипе кӑларман тата патшалӑх та станци паман. Хӑйӗн тус-Сергей кӑларнӑ Виталий Петрович. Ҫавӑнпа та малалла ырӑ-шухӑшсем калама, тӗпчевҫӗсене тавлаштарма, шухӑшлакана тата нумайран шухӑшлаттарма кӗнекесем нумай ҫырмалла пултӑр, шухӑшсем тупӑнсах пыччӑр.

Лара чӳк уйӑхӗн ҫирӗмҫи чӑрӑшӗнче чӑваш ҫамрӑкӗсен хастар пӗрлешӗвӗ сире ҫак кӗнекене презентаци тума, ҫамрӑксен умӗнче каласа пама чӗнет. Чӳк уйӑхӗн ҫирӗмҫи чӑрӑшӗнче вӑл пулать пирӗн ҫамрӑксен пултарулӑх керменӗнче, президент пултарӑнче.

питӗ ҫутӑ мала лайӑх терӗҫ. Ҫавӑнпа малалла сире ӗҫлеме ырлатӑр. Ырлӑх-сывлӑх пултӑр. Халь малалла каяс пулсан пирӗн конференци секцисем мӗнле ӗҫлени ҫинчен итлесе пӗлмелле.

Пирӗн секцире палӑртнӑ тӑрӑх ытларах ҫеҫпӗл йышшин пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ, паянхи пӗлтерӗшӗ пирки. Унӑн сценарийӗ искусствӑра еплерех палӑрни пирки калаҫрӗҫ тата ҫӗнӗ тупӑннӑ документсемпе сӑнӳкерчӗксене тишкерчӗҫ. Секци ӗҫне хӗрӗх виҫӗ ҫын хутшӑнчӗ, вӗсенчен вун виҫӗ ҫын тухса карчӑкансем пулчӗҫ. Юлашкинчен кунта хутшӑннисем ҫакнашкал пӗр тӗп шухӑш патне пырса тухрӗҫ. Ҫеҫпӗл Мишшин пултарулӑхне тӗпчемелли татах тӑнӑ май хӑшӗ-пӗрисем пачах та тин анчах тӗпчеме пуҫлатпӑр терӗҫ. Вӑл шутра ҫӗнӗ документсене те шырамалла, тӗрлӗ хулари архивсенче, Хусан, Шупашкар, Украина архивсенче тата унран ҫынсен архивӗсенче ҫӗнӗ документсем пулма пултараҫҫӗ сӑнӳкерчӗксемпе. Тата ҫеҫпӗл терӗсене ҫӗнӗрен хак памана. Тӗп сӗнӳсем ҫакнашкал. Ҫеҫпӗл Мишши ҫырнисен пуххине ҫӗнӗрен кӑлармалла. Унччен кӑларнӑ вырӑсла чӑвашла кӑларӑм тахҫанах сутӑнса пӗтнӗ. Вӑл пурне те кирлӗ. Ытти чӗлхесемпе кӑларас текен сӗнӳсем те пулчӗҫ, французла, ачалла тата ытти те. Тен, ун патне эпир ҫитетпӗр кӑҫал тӑрсан, ҫырусене, документсене, аса илӳсене тулли академиллӗ класспа пичетлемелле, терӗҫ. Хальлӗхе аса илӳсене те пурне те пичетлесе пӗтермен. Сӑмахран, Бекшанскийӗн те пӗр лайӑх ҫеҫ пичетленнӗ, Робинсӑн та. Тулли библиографи справки те тумалла терӗҫ, аннотацисемпе пулсан вӑл лайӑхрах пулӗ. Пурнӑҫпе пултарулӑхне сӑнласа паракан альбом кӑлармалла. Эпир астӑватпӑр, Нарспипе кӑларнӑччӗ вӑл ҫакнашкал альбом тӗлӗ терӗҫ. Ҫеҫпӗл энциклопедийӗ пирки шухӑшлама пуҫламалла. Унӑн пултаруллипе пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ документсене палла шырамалла. Вӑл шутра интернетра та халӗ ҫеҫпӗлпе ҫыхӑннӑ ҫав тери нумай факт, финджерпа тун пирки те калаҫрӑмӑр. Конференци материалӗсене пичетлемелле. Ҫитес вот ҫак уй, пӗр уй хушшинче ҫак материалсене хатӗрлесе парсан аванччӗ.

Кам пултӑ астӑвать, пӗр сӑвӑ тишкерӗвӗпӗр хӑтланса пӑхрӑмӑр, анчах та вӑл ӑнӑҫлах пулмарӑм та малтанах эп каланчӗ Антон Петровича, такам янӑраса тишкертерес пулать, кайран вара вӗсем тишкерӗвӗ хыҫҫӑн калаҫмалла тесе. Кун пек вӑл ну, ӑнӑҫлах пулмасть.